Babe ni antan. Anan jatugo. Kura wan wago Real kanyo ma Cristiano Ronaldo kaka mako gol to to Wayne Rooney nie defense. to Seth Fabregas. Mago joma ne watugo go ma an be nyicha biro mana e rusa to kabiro e rusa to kare game mogik ma wagoyo ma wago draw gi gi, gi Chelsea ni. Mane ma koro awinjo kidhi som mane list mar joma nigi injury ni kare ambe an kanyo. Pesa no reflect ni e taoro ni Cynthia. Aoro ni. Sawa babe. All the best. I love you too. Mwah. Ogaduzelo. Mwah. Mano nga minyodho malich minyodho ma Mwah. machal mana ka gima Judas nyodho Yesu no. Mano nga. Yes, I will, babe. Yes, mano nyul, mano nyul. We Cynthia, kwani niko aje?

Bwana Dongi wacho ni simbe simbe mwenyewe secondary ka ng'ato ok nyal kawo godo gini. Tala loan. Ke ma ime. To loan idwa timo na. Ok mana to ba ok ni ni no. Wach kuwi mu ni gocho na ko ajasi ta michulo ni podi dwa chakida. Jimmy nako niga mi nako ni mera te kama to niga gimucho mera mano kori yonga pesa. Taran player. Nini ini pele yakanye? Yogal jetu. Bwana winjo nini ukondo mama mausa jebs cha nini? Yung jutu kunike ni nitie pesa moro mioro ni chieng' Christmas kia nang'o gi. Kuri neno gimo konya ang'e ang'e ang'e payroll mar jotugo.

e ma ma chasi ng'ato sik rim ni Koro mana mbak mpira. o iwacho mar opira Mm. okay Goalkeeper kende. Ball me punch. Ntiende ni mano ball mano bunduki ti punch. Modho. 500 million. Hey! Tiyudo kata ka samoro onana opanj kata mana bonde kata mana 1000 in one game. Mano mo punch. onana kianango abesis Mana jatugo bwana. onana

Ku penji gi lela ne nya duoko nango. Dhi duok na. to joge ma nigi pesa buona awinjo ni yade ni ni pesa pesa ma pe- pesa ma pesa malunga Mm. pesa malunga nigo Miluongo ni gumi michule go mipira week achiel in 444 million and komiyi ok inyal Pesa maka ma kata Kenya. mana soda grade abich mag tang'o iwe ni nimiyega metho Pesa ma Kenya. pesa ma Kenya ka kowe pesa ma loka Kendo nyocho mo senya Cristiano Ronaldo live live kama mar Cristiano piny no lunga. Manga. Ni madongo lunga ema boyo go. Lunga be nigi private jet. Nyaka private part ma ma ma, ma, ma jet no. Inyera ngo. Mora. Nyaka part ma edala ne nyaka kama eli part. Kama onge ngama donje. Kama ndege ma piye, kama private ma ndege no ema piye kama ni.

El Nino. Kipchoge en nini? En El Nino, El Nino marathon. En ile El Nino marathon. Tang'o momiyo noringo matek. Magi magi to kiata Ang'o Kipchoge. miyo? Wan waseneno Ang'o miyo Kipchoge diriyo. Kipchoge? Ang'o miyo Kipchoge ka ringo to budho inyo mane oringo two hours to ni embe pod en gi pesa to nani to maringo matek ni sprinter ni omanyala omanyala be to ringo matek Ang'o miyo pod imiyogi pesa to ng'at moro tichopo molewo be pod imiyo pesa? Isega penjo di penjo ni. Don Kipchoge ni winjo ni ringo mana two hours and a two hours. To long o banana ni to Ferdinand Omanyala to kuchopo kata mana 10 seconds bwana ni Nitichulo. tichulo bwana. Kanyo to nitie wach moro. Nitie gazeti mopondo. Mago onge ng'ama biro yudo. Bwana kanisa kaja ya gavana mana Nairobi. Sakaja. Ni gavana mana Nairobi. Ine mwa kisongo. Mm. Kuru ni pesa maki neno kama.

Kining'ini nodhi affect mudhi okendo mana okuyu. To koro nyolando too much. Eh, to kono tem no inyi ba. Komiso ng'ato kata ni nyiluo matin lando. In malande nyiluo kata mana ng'ane kende. Chantel emang'e. Chantel. to gi nani to gi dem to gi to gi dem jatiju jatiju moro milo ma masero cha en ma to this to lando iluongo nying jatiju kae sineno ka siluongo nying jatiju ina siluongo nying jatiju mawalo no bwana dhi wal kucho bwana ema miyo awinjo ki kudho ni dwa diembi tich dwa dhi dwa duogi e dara machielo nawinjo ka dosi ni kodho ni a ni gimirwake wi no joge ni dumne makikalo to dwa mana ng'o iluoke gima irwakoga e wino To ok ong'ogi mondo anene. Mondo kik inyise kamano. Ong'ok to kata kik inyise kamano. Bwana idosi. Ito dosi ni chule nade to dosi ni tawinjo ni ngal. Inde dosi na ger ni nyicha biro dala kata kamer nung'isa no dwaro dwaro dha gi lupa ninde piny dwaro dha. Nango. Nadwaro dha gi mukwaji. Mago te chulo nango. Ufala bwana. Ngora kamara. Adwa chelo pesa mane chama.